Awle vawiin chu hei kang varah ka kal a, mahni khanin kel kang in lo kan hal khanin a tukah khan kang var ni a hmasa berah khan ka kal hman lo a, kan khaw lamah te hei inneihna te a tukah chhungkaw thil pawimawh hrang hrang avang khanin lo kang var lamah ka kal hman lo vawiinah hianin-- Ihh kan lo lam pangah te kal kan heng lai kawng sir vel kan lo thlen thlak hma bawr vel te hi a kang tha em tih kha en ka rawn tum a hei ka rin aiin mangkhawh tur an ngah hlawm dawn khawp mai heng lai phei hi chu hei han en ila hna chu a tam dawn khawp mai heng lai hi thing a ther fek fuk mai a ni an bei rei ve ngawt ang heng lai hi chu. hei chuan he lam atang hian ka kal a video te ka lak duh vangin ih motor ka keng thla duh lova kan lo thlengin motor chu a kal thauh a hei a van kang lo ve helai phei chu a lo nei tu tan chuanin mangkhawh tur a tam dawn khawp mai hi pawh hi. A tam ve a a tam dawn khawp mai mangkhawh tur hei ka ang pawh ka ang mang lo ni hi heng lai phei chu maw a hrut thuak main a hliau puat ringawt a ni hi heng lai hi chu hei mangkhawh tur an ngah dawn khawp mai heng lai hi chu. kan lo awmna hi khulai-- Kawngpui lampang khu lampang ah khuan a nia, heng lai bawr vel hi ka lak duh vang in eng nge a an a kang thiam tih ka hriat duh vang in he lam ah hian in ke in ka han kal kual a, eng nge maw an hlawm ni, he lai hi kawng ru ve deuh nia, he lai hi chu tlem chuan a kang ziah ve deuh a ni hi, lai hi chu mangkhawh tur tlem in an nei tlem deuh dawn a ni hi heng lai per vel lai tak hi chu. Hu lampang khuh enge maw an dawn ni? Heng lai tak hi chu hei an van nei khawp mai. Mang khaw tur pawn nei vak dawn lo ni hi. Heng lai mi ho hi cha vel an chhe panga mai an han eh tuhna tur bawr vel aw mai an han tuhna bawr vel teh tih. mai an tuhna tur cha an chhe panga a bak lo hi chu han ther leh han tih tur vak hi chu a tam lutuk dawn lo a ni hi heng lai hi chu. Ka thianpa Puibawi te motor a nia, an phai zawl a, an huan an kal dawn eng, an mang an khawh dawn eng pawh hu deuh ho, an tlan thla boh boh mai. Brum brum brum a tlan thla a ni khu khu khu lai thlang ah khawn nul an nei a, nul te kan ti leh thin a, phai zawl. Zau lutuk lo an nei a, chuanin a chhakah an huan ram an vat bawk a, tichuan tihian kawngpui hi an lai kual thla vek a, aaa lo neih pawh hi tun ang laiah chuanin a hahdam tawh khawp mai, hmanlai ang a ni tlova Kawngpuite hian ti kawngpuite hi ti hian an laiah pawh zung zung mai a ni tichuan khi laiah khianin mangkhawh mek a awm a cha a har a khi khi lai khi kan hmu thei maw a khi a har lalh teng teng khi khi khi ti lai a khi. he lam pang per hi eng nge a nang aw an kang tha em aww. Helai kawng thlang hi chu mangkhawh tur an nei mang lo nih hi hei a va kang tha ve helai chu ni hnih khat bak an khawh dawn lo nih hi heng lai bawr vel hi chu saw lai ral leh lam saw a va kang tha hlawm ve saw ka rin aia kang tha tlat ral leh lam takza. Mangkhua tur an ngah dawn lo anih zawng heng lah saw lai pangper vel saw chu an va van nei ve. Hmun thenkhat lah an rawn kang che em em a, khaw tur hlir a nia mahni a kan khaw kang va chap a kan na lai phei kha chu ah mahni a lo kan hal khan in kang tak tak thei dawn si lova. Khalai phei kha chu an khawh rei ve khawp ang, a hmunah ka kal hman tawh si lo a, ka rawn ti lang thei lo va, ni eng zat tak khawng maw khalai kha chu, heng lai hi a hmun hi a nuam reuh siah, hei mangkhawh tur pawn nei vak lo, an van nei lutuk a kang tha ta theng lai tak hi chu hei a filh pulh mai a ni hei, mangkhawh tur an nei tlem dawn khawp mai heng lai hi chu a hmun lah. A awi dan lah teh hi awih chhe deuh ni si lo, zawl tawp ni si lo, a nuam dawn khawp mai heng lai tak hi chu. Chuan tihian hei hi kan lo a nia tihian tlem a han kal takah chuanin han ti lo tawp ai tiin. Cha te han chep a ti hian in kan han hal ve chhin a nih hi hal ve chhin te han tir a kan hal tak tak a nih hi ti hian hei hi chat chep a nia cha kan chep a ti khan kan hal a chu chu cha cha hal an ti ta a ti hian cha kan hal a tah hian in hnakin ah a kan na ah hian-- mai an te kan tuh leh nga ti khan mai an te kha alo to anga alo duah leh hluah hluah anga kan ei leh anga a tui leh dawn em em a ni cha a mai an ah han thar hi chu a tui em em bik a ni hei helai te hi kan lo a nia a hmun pawh hi a awih dan hi a nuam tawk dawn khawp mai hei awih tlan nuam tawk. Zawl si lo, awi si lo, hetiang hi lo atan chuanin nuam a ni. Tihian Natrau a ṭet tak tak ta a, tichuan tihian mang khawh char char a ngai a, mang khawh zawh vela ehh thlam rel a ngai leh a, tichuan. Sawh thingling tur tan phei chuan sawh thinglin te thlai chi thlak na a la tam dawn khawp mai. Sawh thing kan la cho thei bawk si lo va, nikum a kan chin kha. Eng tik ah nge maw khang te kha kan chaw thei dawn a, kan hran thei dawn a nih la hriat si lo a. Tih tur a tam chen tawn dawn khawp mai. A buai theih dawn khawp mai hei. Mangkhawh tur ngah tan phei chuanin a rilru hahthlak ve ngawt ang. Keini hi kan van nei hei. Mangkhawh tur hi tam lutuk lo a kan kang tha phian a. Kan van nei khawp mai.

Tih ila, vawiin chu ka haw hma deuh dawn a, tichuan ka chho phahin heng lai hi kan la leh a, helai phei hi chu mang khawh tur an va ngah dawn ve ka ti ta a ni, ka ti ta a ni te han ti ila khu, han en ula, Thing khaihna khat tawp mai ni heng lai hi chu a lo neitu ni chak awm lo khawp mai. Aw thing hlinna khat a ni heng lai phei hi chu. Hmang khaw chhung a rei ve khawp ang a ni heng lai te hi maw. Hmang khaw tur an ngah dawn khawp mai hei. Ka video min lo thlir sak thin avangin in hnenah lawmthu ka sawi a, min la subscribe lo te pawh min lo subscribe leh turin ka han dil cheu a, tichuan notification ah bell dah khan in lut ang a. Aw la indang a, video ka lo dah thar apiang kha in hmu zung zung thei dawn a ni. Aw le tun tan chuan kha ti zawng kha ni leh phawt se la, ni hman nuam vek u le.